Roma intie jara ma Lulu TV en kinde makare odiochieng' ma kawuono wantiere kod thuolo kendo mar bedo kod twak mar kuku mar wach. Odiochieng' ma kawuono weche mwadwaro achiel kachiel gin weche mag siasa ma bende dhi nyime e pacho kaendi. Kaka ung'eyo juma mokalo ga jachande NASA ne oyiero gai margi ma bende en migosi Raila Amolo Odinga masani eri biro rakore kod migosi Uhuru Muigai Kenyatta. Wadwa rango ni to wan kaka piny mar Kenya wachiedho e yo machalo nade? Wadwa rango kaka ngima ogandawa obet, ngima tek koso ngima yot. Antiere kod oganda ma bende wuok e kweth mopogore opogore mar Jubilee Party kaachiel kod mar kweth mobalo kod piny owacho. Arwaku e studio odiochieng'. Erokamano Jeff. Erokamano Mwalimu.
Amosi kendo arwaki e studio jalony e weche mag siasa Ngoe in bende amosi kata obedo ni ni oluor kamano mos ok dang' athuni mos oganda wenyisi gi nyingi. Yes, uh, oganda nyikwa Ramogi, an iluonga ni Wycliffe Ngowe. Yes. Uh, to ang'era gi nying mar Comrade Ngowe. Yeah, koro wan an ema ne achako uh, activism group miluongo ni Nyanza Youth for Uhuru. Mae en mar manyo kaka wanyalo bedo jo Kenya matiyo mar gero Kenya kaachiel kod manyo ombulu ne rais marwa e Nyanza. to kod kuonde mamoko rais mar ma en Uhuru Kenyatta. Yes. Mwalimu, in oganda wa ageno ni duto tinde ong'eyi. Samoro nawinjo kaka somo buk moro tinyisowa ni som matek ma you don't need to identify yourself. Kama idhiye jong'e ni macha en ng'ane ng'ane. Mwalimu arwako e studio. Odiochieng' ma kawuono wadwa chako mana kama Ngoyi ochake mero. Ngoyi, kane ubiro ka endi chien kocha cha neno wacho ni uneno ka kweth mobalo kod piny owacho kata NASA. Sani eri onge kod oteko mar kawo loch ka ochopo yiero mar dwe mar aboro. Nowacho ni achiel, gionge kod flag bearer. Ariyo, nowacho ni gineno ka gima gin disorganized. Sani eri magi duto kwa wuod ichema kuno gin gik moselokore. Gin kod flag bearer, kendo koro waneno ni at least gin organized. Koso paro ni osepogre kendo. Paro pok opogore. Ah, gima ne watemo wacho chien kucho Yes. en ni ne wadwaro ng'eyo ni en ng'awa mwadhi menyore godo ma Rais Ker Uhuru Kenyatta dhi menyore godo. ne waonge gi shida sana kuom ng'at mane idhi yier mm. gima ne watemo ng'iyo niya to jopiny ma be gidwaro ni mondo mi gibi obi ogonegi ombulu ni mm. dhi ng'eye to odhi timore e odiochieng' makare mar miyo gi thuolo mar ng'iyo ni mae be ng'at manyalo bedo ker mm. koro wan ne waonge gi shida kucho ni pok giyiero kata ng'owa kata ni wan wadwaro ni mondo mi giyier ng'at ma kamano wan waikore mar menyore gi ng'at ma gikelo noendo ma en Amolo Raila Amolo Odinga magisekelo kanyo. Iparo nade kaluwore kod paro mosegol kod jotend weche kachiel Ruto nowacho ni ne giparo ni ne girito kane giwinjo ka jo ODM mwalimu gene jok molony weche mag siasa gidhi e retreat gibedo gi romo gibedo gi romo ne giwacho ni giparo ni unyalo import negi kata candidate To ka gidonjo ne migosi Raila Amolo Odinga to koro giwacho ni gineno ka ginyalo loyo mayot. Iparo ni adieri mar wach no Irundu? Ing'e ni gima ne gikelo ne en gima ne wa expect. Ne en gima ne wan go gi geno ni en Raila Amolo Odinga ema ne idhi ket kaka flag bearer. Koro kane gikawo ndalo kate mar mondo mi giyier Raila Amolo Odinga to gi jok man luwe ma bang'e go endo they are the nini principles nok- nok- nokomiyo wabuok okomiyo wabuok kabisa Ah, gimomiyo agwa ah, jalup ker ne wacho ni ginyalo import nikech it took them so long ne en gima ne obudho sana to waparo ni gimomiyo ne obudho ne ging'iyo ni ere kaka inyalo gowa ing'e ni kin tim motegno Ting'iyo yore duto te minyalo goyigo. Un timo te. Wan timo te. Mwalimu, sani eri koro uchopo kama nuwacho ni ugeno ni ubiro yiero flag bearer maru kendo ubiro bedo kanyakla kendo ubiro bedo united. Aneno kamano ero otimore adieri. Pod un kanyakla kaka uyiero flag bearer kendo onge pogruok mobetie. Ngoye wacho koni eri ni oneno ka tim muyiero ni eri en tim mane gi expect ma bende onge gima obwogogi. Iparo nang'o? Uh, Jeff, Yes. ing'e ni Gima giwachono to mana iumogo adier. Propaganda moro ne Jubili osoyo e bwo lowo ka Yeah. ni Raila to komigi to gin State House sa ariyo okinyi. Macha ne propaganda mane idwarogo ni mondo kik wami Raila wami ng'achiel. Yes. To nyaka ne Raila bed flag bearer mar NASA. Ineno kibaji gi kihondko manogoyo Jubilee. Iwinjo ka gisieko ni o gik ma giwachogo be onge kata e katiba gichako gore gi gima pok watimo gichako gore ni wachiko jomoko tije mwabiro miyogi ka wakawo loch sama wakawo loch wan mwang'e gima wabiro timo gi katiba mondo gik obedwa miji iparo ni sama ne waloso ne Raila Odinga prime minister position Yes. kane ji gore donge ne onge katiba No. nowatimo ang'o mondo obed e katiba Nodhi mana- wan e mwang'e kaka wabiro loso katiba mondo ji obedie be kata referendum ne ok wadhi e sate sate ne pok wachako wuodh referendum mane katiba manyien okelo omiyo gima wabiro timo mondo gige ka obedi ok en gima tek maka mana nying to gi positions to katiba kata masani Yes. wacho ni ki- eh, migepe mibiro mi minister e ministry mare Yes. Rais ema biro yiero. Donge nyicha ndalo moro ka ne nitiere eh, kidienje moko mane nie ministry moko Uhuru ochako gologi kanyo oterogi e Oterogi e moko moko, kendo yes. mago gin tich ma rais ema biro timo Raila ema biro ng'eko biro pango sirikande mobiro wacho ni koro ng'ane in tiji en mage mage ma to nying mwamiyi koro en ma katiba ok otamo ng'ato yiero nying mimiyo minista kata wadwa luonge ni prime minister kata wadwa luonge ni minister for development kata wadwa luonge ni minister for Minister. agriculture Yeah. kata luonge ni chief minister Yes. mano wane mwabro yiero katiba oyienwa mano koro wacho ni magi duto gin mana kihondko en Kihondko bwoke kiki ma bajo. koro odonjonegi wike Eh. baji ngoye ma endi nyalo bedo adieri ok Yeah. awach ni awach asiro wachone wacho ni nyalo bedo adieri nikech Nenore ni ne, giwa, ne owachore ahinya ni Raila is a weaker candidate. Maendi wach mosebedi ka owach e social media, wacho ni en ng'ama inyalo lo mapiyo piyo. Iparo ni kamano ero e adieri? Bende nitiere tiende mondo mi uwuog oko kampen ne Migwe Suru koso ubed abeda piny urit dwe mar aboro mondo ogombulu nikech en candidate ma weak kaka owacho. Yes, Jeff. Uh, gima anyalo wacho, Raila ok en weaker candidate. To mano e wach mane iwacho. Mano oh. gima anyalo wacho. Gima kisedonjo e tugo, mm. kaka siasa ing'eyo maber. Ng'ata ng'ata mokelni madwa menyore kodi chande, mm. kikawe mandhem ndhem, mm-hmm. to onyalo yudo yore monyalo ingi godo. Mm. Gimomiyo wanyalo wacho ni en wika candidate ma jowa wacho ni oyom yom, en nikech osebedo ka. Koro wan gima wadwaro ni wang'e en ang'owa ma opogore ma sani odwa kelo. To jopiny Kaka ing'eyo ni magi e jok mago ombulu, to sani ineno ka NASA nikod principals abich. Jogi nyaka ne ketgi kamoro ma jok maluwogi kande nyaka ne ni gimbe omigie lemo moro motegno ma ginyalo timo godo gimoro ne jogi gi kande. Iwinjo gino endo? Koro gin mondo mi oketgi kanyo onge shida. To gima wapenjore ni Wan gi constitution manyien, don't we? Wan gi constitution manyien, wadhi amend constitution, wanyalo loso gik moko ei constitution koso wadhi kendo loko gik moko ei constitution maendo. Iwinjo gino endo. Koro ah, namor gi gima ne ker wacho ni mano tich mimiyo yawuoyi mamoko go endo. To akia gima mwalimu bro wacho ni with kane Raila nitiere picture no ne ginyalo yiero ng'at machielo ka Raila nitiere picture kaka iseng'eyo all this while nikech in itegno e siasa sana be ne ginyalo yiero ng'at machielo to e ang'o miyo luoro ne nitiere kane iwinjo ka kibaji joge kalonzo ing'e ni seche moko ka ng'ato owuoyo to ibro wach ni iwuoche- iwuoyo e lo ng'at machielo tiwinjo kaka mwenje kane owuoyo kacha to iwinjo ka okelo luoro matin ni onyalo wuok. Mafulo niya, magi gin jok ma ng'ato ka ng'ato nitiere gi rol modhi tugo e NASA, formation mar NASA no endo dongi. Mm. Mafulo ni ka in ok idwa miyo wa awa bagain, kok idwa miyo wa korwa ni wambe wawinjre ni wategno e sirikal mudwa loso nini. To as well wanyalo wuok. Iwinjo. Mm. Koro gima ne nyalo keto ji ang'wen mamoko gi endi mondo mi gi feel, mondo mi gi gi- gi- gibed ni gimbe gin gi teko e sirikal mabiro ni en ka domigi lemono koro wan lemoni endi it is new for the people ing'e ni mae inyiso gi ji gima gidwaro ni mondo giwinji to sama inyiso gima gidwaro ni mondo giwinji imorogi koro gimedo mana bedo kanyo rit mondo mi Itemo- wanyom piny itemo wacho ni en gima ok nyal timore en gima nyalo timore ok atem wacho ni ok en kara gima mondo mi nyalo wacho ni itemo nyisgi mana gima gidwa winjo manyiso ni en gima ok nyal timore koro mafulo ni kopo ni ker uh, wawach ni Raila Amolo Odinga oyombo to odhi kwongo kawo thuolo mar ketho jogi sama oloso migawo mopogore opogore to odhi kawo be thuolono endo mar losogi to mondo mi ilos iket gigi e sirikal nyaka iduog kuom jopiny nitiere gik moko ma nitie lemo moko mok inyal medo e sirikal kok iduogo kuom jopiny ba gikadhogi Mwalimu, dwokana wachno miwacho ni Ong'eyo ni mano mana bagni mar Jubilee. Ing'eyo ni kane Uhuru osewacho Yeah. ni bende gik ma giwachogo be onge katiba. Ochako odok thur gi wacho ni gino loko katiba no biro kawo jo Kenya pesa mang'eny ma biro tero unga malo. Ka katiba mane watimo cha gi bilionde mane watimego ne ok otero unga malo. To sama ne Uhuru tiyo ma onge katiba mane wakalo to unga chikore achika kende. Gino chikore achika kende to dhi adhiya malo. en aena bagni sani koro gima ginyalo wacho nikech mokwongo wacho ni waketo lemo kia maonge yes. gidwa justify gidwa miyo teko wachgi mar gin ji ariyo gikawo sirikal gipogo e diere ng'ato nus ng'ato nus giyako kaka gidwaro to wan kawakoni wakel ji te koro lang'o ema cha waonge ka waomo wakel Kacha wane gi Wakamba. Yes. Ei girwa ni Jacost e deputy leader mar ODM maduong' e Ikumi. Wakelo kabila te mwakete iye ka kendo wapogore gi lemo. Ere ka pogo lemo nogendini te nyalo bedo gima rach. Ngoe nyiso wana ni mwalimu wacho adier ni gin gikawo ji abich gikelo. Gitemo kelo, uh, gikelo kelo uh, face mar jokenya duto kata wang' jokenya duto mondo jokenya one ni ooyo maendi ok en sirikal mar odoyo widi kod ngoyi maendi en sirikal mar odoyo widi en sirikal mar waweru en sirikal mar jok machalo kama ang'o miyo uneno kama endi tek to un mwalimu wacho ni un ji ariyo ang'o miyo un maru ni to ok une karach oganda moko nyalo ywak ni ooyo ang'o miyo jogi eki gin ji ariyo to piny mar kenya to nigi ji mathoth Wapenji gimoro.
Aduoko chien. yes Kane iloso Jubilee Party, Nineno parties adi mane o- ojoin mondo mi gilos Jubilee Party?
parties nojoin Jubilee mang'eny to party gi onge gima opognegi wan Ome- gini omegi nyaka ang'o? matakar wan waomo mondo kikuyu obed e girwa ni Ang'o momi waomo parties? aruto mondo obed ka ang'o momi parties Gimomi nikech parties? ne ok giriwre kapok oganda odhi e yiero mar higa aluf ariyo gi apar gadek ne en mana ure mane oriwre gi ruto donge URP kaachiel kod ne giriwre kanyo ero to kanyo ne pok gi dissolve parties gi dissolution ni en gima otim achien kae koro mwalimu temo penjo ni to kare ka ero nuriwru numiyo gi ang'o ema dwa penjo iparo ni eh, field kata e pap mar go siasa ni ande Inyalo keto ng'ato kacha ma ok oduogo ywagre ni wan onge gimomiyo. Nikech parties apar gi wiye mano biro mondo mi olos Jubilee Party gi the major two parties madongo ariyo mane mane omakore e coalition chande nobiro to o- omwonyo moko kande to giloso Jubilee Party. Dong' jogi endi manobiro gi endi iparo ni Ang'o momiyo pod gintie ka? Sani pod inyalo wacho ni gintie. Dhano ringo malich ka dwaro independent. Dhano dwaro ni mondo odhi ochung' gin giwegi. Gimomiyo ji dwaro independent, mamano to is in both divides. Obed NASA, obed Jubilee, mm. en nikech jotelo mwan godo mwasebedo kwan godo gineno ni ka ok giyudo positions kata lemo moro amora mar siasa to onge kaka gidhi konyore mbele kae emomiyo ineno ka sama nitimo nomination party primaries mosebedo godo chien kaendi to iwinjo ni ka oyomb ng'ato kata oyombi ma e yo maler Yeah. tibro temo mondo mi idhi e tribunal mondo tribunal omiyi winj ma kopo ni pod in iwacho ni jogo kononi ok onono wachno maber to koro in ichik rimanda mondo mi idhi ang'owa idhi e independent party chande idhi ibed as an independent candidate iwinjo to mano pod fulo ni sama ng'ato odhi e independent as an independent candidate oweyo goyo debe ne ker ing'eni mano be gima de giwacho ni an koro ne ok omiya tiket mar jubilee party koro aweyo goyo debe ne ker awinjogi moko wacho kamano moko bende wacho ni gin kata gidhi independent to gibiro go debe ne ker ng'ato wacho abiro go debe ne ker e abiro go debe ne ker lakini jeff winja kae gima nasa temo mondo mi ginyis jopiny nikech jopiny e joma go ombulu en ni Kae wawuoyo about equality, romruok. Donge? But gima ji jopinygo nyaka ng'e be niya, romruok seche moko ok ful ni achiel rom go achiel. Romruok seche moko nyalo fulo ni apar rom gi achiel. Luwore niya, ang'o mikelo kae madhi keto kae bedo motegno. Ochalo yien. Yien kata ite achiel chande nitie gima okonyo godo endo. To ok ibi nyisa ni it achiel- it yien achiel chande dwa romo gi kor yien kata gi tie yien piny kucho chande. Iwinjo gino ero mano gima nyaka mon wang'e ni wan kwadwa goyo kura ne obed eh, ker Uhuru Kenyatta kata ah, wa- moluor Raila Amolo Odinga to wagoyo kura nikech wadhi timo ang'owa. Most of the time ubedo gande niya kwasego kura tidwa timnwa ang'owa. Mwalimu mano be en adier ming'iyo ni kwadhigo kura to idwa timnwa ang'o ok wang'i itimo wacho ni ka jotelo mathoth kadhi to ging'iyo gima idhi timnegi jotelo mathoth Aha. ok jotelo mathoth jopiny Jopiny. sama abiro madwaro ni mondo mi jopiny ogona kura ta adhi nyisogi ni adwa timonu kama Yes. kama kama to ibiro yudo ka japuonj owidi be biro to wacho ni anto adwa timonu kama kama kama koro nitiere midwa timo gi mitimo sechego endo ang'o ma bro miyo jopiny mondo mi ogoni kuma Mwalimu. iwinjo wan kaka nasa Ah. wang'e gima rach mwadwa dhi loso gima rach mokwongo mwadwa dhi loso kuo manie sirikal kendo adwa nyisi ni kenya ka nogoyo bajet mar bili trilion 2.6 Tadieri makende nus pesa no oromo Kenya ringo nyaka Igarudi. Nus ne en aena gima ikwalo koni gi kocha. To kiseyudo ni wan gi sirikal moyie ni kuo ber en be en yo machielo miloso go mwandu. Sirikal no nyaka wagol oko. Wach machielo mwang'eyo, wan gi sirikal mokia ni Kenya nitie kabila mopogore opogore opogore kendo moro ka moro nigi pokgi mane Nyasaye omiyogi ni gikonyogo piny Kenya. Onge kabila moro amora e Kenya ka ma useless. Moro ka moro nigi talanta mane Nyasaye oketo e wigi. Omiyo onego wang'igi gi wang' machalre kendo wamigi tich kaluwore gi nyalo margi. To ok ni wakawo sirikal to wapogo kabila ariyo kato wakoni mano Kenya. kare wapoge gi kaw rift valley gi central gi riwo Mondo mondo obed gitele. kenya Ah. mondo mudong giwe ngoi mane gi to meta- mae mae chopo kuom Mwani piny bopenji namo. bende maber ni to tabu nitiere kure kokawo oganda beach ma bende wuok e Kenya te mochako oriwni nyaka deputy party leader mar ODM wuok e gwenge mag coast giriwre giwacho ni oyo ma Indian Kenya wawe duto onge ng'ama duong' moingo ng'ato e Kenya kaka onyuolwa wan jo Kenya waduto mwalimu temo penjo ni to kama Indian sirikal madwa riwo oganda odwa keto oganda kanyakla mondo kik oganda moko fil ni wan owe oko onge sirikal wan owe oko iparo mano tabu nitiere ma koro wacho ni lemo kaka idhi pogi time midhi kawe loso lemo gi eki achiegni chiegni wacho ni omenda midhi kawe chulo jogi ok abi wuoye ma nikech gin jok madhi tiyo ne jopiny Ah, gima dwa biro mondo mi akel chien ka en ni sirikal mwan godo mar ah, Jubilee. ah, Jubilee en sirikal mane oto Ndio sama ne wantiere gi ah, wa- miluongo ni ah, restructure eh, kata construction mar lemo mopogore opogore mar sirikalwa ma mano katiba nokelo donge to wantiere gi gima iluongo ni devolution jowa kane goyo ombulu ne the new constitution ne gigo ombulu ok ni ne ging'eyo Ah, mano mano kaka an anene Nok wago ombulu ni nwang'eyo ni constitution ni dhi timo ang'o gi ang'o gi ang'o. Nwago ombulu ni jotendwa nobiro to onyisowa ni constitution ni ber odhi timo kama kama kama. En gima onyiswa iwinjo gino ero. Jotelo nowacho awacha to nwakia gimomiyo ne wago. wakia nikech ne ok wakawo an thuolo ma anyalo wacho ni ne ok wakawo thuolo maber mar puonjo jowa mar nyiso jowa nikech ing'e ni nyaka iket gik mopogore kidienje ka kidienje binyis jogi bi i make sure ni mondo giwinjo gima gima dhi mbele kane oyier mm, ker Uhuru Kenyatta ko kaachiel kod eh, jalupne Ruto. William Ruto jogi noyiergi to ne wago ombulu be ne ji 47 miluongo ni county govern- governors to riwo duogo wil ni wantiere gi county governments koro wang'iyo ni shida moro amora momakowa wadwaro ni mondo wang'i central government gimoro amora motimore wadwa ni wang'i central government kata governors goendo ineno ka ka gibedo to gima gikwayo pile ka pile en ni miwauru pesa mondo mi watine jopiny iwinjo gino eh? to kosemiyi mar chako an akiaga ni i- idwaro ni imiyi chiemo kochiek kosi imiyi chiemo ni inyalo tede bochiegi Winjo gima timo kelo jalo. An gima ne aneno niya, we also need wadu ber ka waketo ni governors mane wan gogi irrespective ni en Kiambu, entiere Homa Bay kata kanye. Gin to gitimo ne jopiny ang'owa ma kopo ni gimoro owuok kata matin. Koro kaka kech mane wuok ni endi pod wang'iyo central government. To gima ne nyaka wang'e ni e katiba ma wantiere godo ni endi be owuoyo e weche moko kaka sani wantiere gi private sector jok mantiere kidieny mopogore ma onge gima ker nyalo manyiso ni watimuru kamae to ok inyal chunogi ni watim kamae wantiere gi jok ma golo ah, gik mopogore opogore kaka mogo sukari gang'owa gini kande nitiere wan wanyalo ma regulate to kosemigi regulation cha gin be gintiere gi kidienjegi ma gidwa timogo gik moko kochopo kanyo governors gin gitimo ang'owa mondo mi gigi obed maber Mwalimu Ngoe golo odok e it uh, jatelo maduong' owacho ni mondo warang' ni to wa central government ok lar tich onge duplicity of jobs there nitiere gik ma devolved to gi nitiere gik ma ok wang'e tije ma sirikal maduong' onego tim to gi ma sirikal ma gwenge onego tim mm. kaka security mm. ni e lwet sirikal mamalo yes. kata mane tie dalani nyaka chief mm. nie lwet sirikal mamalo yeah. wang'eyo ni sirikal mamalo emodong' gi education yes. wang'eyo ni yath odok e sirikal mapiny koro kik wapenjre ni ang'o ma sirikal mamalo timo wang'e to gik mane wawenegi yes. be gitimo to mane watero piny be itimogi yeah. to ok wanyal yudo ka kech nego ji to pod wapenjo ni sirikal mapiny to timye ang'o to wang'e ni mato ni e lwet sirikal mamalo mm -hmm. e ministry mar interior ochako penjo ni kawo mwandu olal wapenjo kaka jopiny to omenda molal ma winjo ko iwacho ni en wa yes koro kwa penyi nikech wan kod sirikal mar gwenge wacho ni oyo wan wan kod sirikal mar gwenge to sirikal mar gwenge to pesa olal edi nikech sirikal ma malo koro ok en sirikal mar gwenge hmm. ngwe mane kaka kidwa ni mondo waluwe ah, ok en kamano hmm. lakini gima anatemo wacho en niya wang'e ni sama gise shida owuok e sirikal mamalo dong waseng'eyo ni mano kidieny ma gin ema nowinjore mondo mi gimak motegno mar mondo mi gino kik timre wadwa timo nang'o osebedo kamano wadwa timo nang'o Ah, nitiere gande notion eh? nitiere gande mbaka madhi ni sirikandni ok kwal ahinya to wan kod jok mapingo sirikal ang'o gang'oa ma gisetimo mondo mi ginyis jopiny ni wasechopo kuma kamae wayudo ni mae gima okwal kata mae pesa mokwal mowinjore oti ne jopiny koro mae e yo mowinjore wakaw mondo mi watim kamano in ok ine ni mae chalo bedo wewe awuo ni mae nyalo bedo propaganda okwal to en Ka ok inyiso ji ni ok kwal kama, to mae gima wanyalo timo mondo mi wayud gicha nikech aparo ni awan be wan gi mbi minyalo timogo gimoro ma constitution oyienwa mondo mi wakel gigewa mosekwalwa duog kae ang'o miyo gidwa mani mondo giti gi mano mar goyo siasa iparo ni nok nyal time kapok siasa otimore koro wach kuo chak mana wach ka sa siasa ochopo wach kuo owachi Ah. ka siasa pok ochakore ka siasa pok ochakore Lakini, kendo nyalo ne wayudo- paro kane sirikal odonjo e tich mokwongo kwongo wabiro dhi e yo matin kane wachako weche mag mibadhi mwalimu ni ariyo wan godo e studio kendi mana tok 2013 ka sirikal maduong' osechako tich weche mag mibadhi nosemuoch koni kod kocha wabiro dhi e yo matin ma en en kuku mar wach kae to waduogo e thuolo moro

Moro mantie jara ma Lulu TV, ma endi en chenro mar kuku mar wach odiochieng' ma kawuono kaka nanyis wantiere kod jolony e weche mag siasa wan kod mwalimu Deo Widi Kaindi kaachiel kod Ngoye ma bende en jal ma bende wacho ni gin gichung' ne rango ni mondo girangi kaka ker ma pacho kaendi mano migosi Uhuru Muigai Kenyatta ochako yiero achiel kachiel kaka jatend piny owacho. Ma endi en kuku mar wach kod an Jeff Olombaka. Achako arwakou jotelo e thuolo mar ariyo. Mwalimu in ema chago kodi, sani eri koro NASA ni nyisaga endi chien ni utemo keto your house in order. Sani eri your house is already in order. Aneno kane juma mokalo dhi retreat Mombasa kocha chande utemo rango bugni ma unyalo dino. Wach moro nitie ka indi machandu ma bende wachore ni IDC ne dwa odhiedo mar kwayo Court of Appeal mondo mi giwa- gitamre ni duoko mar jatend piny owacho kik landi e polling station en olande alanda kod IDC chairman Nairobi County. Ma endi wach ma tindo. Mwalimu wach nieri, ka dipo ni olande polling station, pogruok bedo kanye to gikawo lande Nairobi County. Momiyo odwa ni olande mane polling station to kendo Ma- kik lande malo kama. Ma ne kaka nanyisi ni nitie gima iluongo ni kihondko mosemako Jubilee.
eh, kihondko omakogi kibaji nikech ing'eyo lendo e polling station Yes. lendo e count- e county gi constituent tallying centers Yes. gin gik mabeyo iwacho awacha Yes. to o, ng'ado bura ni ng'a moyombo ibiro ng'ad bura ma malo ka to landa landa mondo jopiny ong'e ni oyo President karwa ka oyudo to adika. ng'ane mono yombe karwa ka to ng'ane mono yombe kaeto koro bedo gima nitie gi ratiro moyangore ma ji neno gima timore to margi midwa badhruokgo ni kino kik landino mondo obi oloke gi e kor yo kaka noloke e higa moro cha mm. ah, mano to ok wabi yie mano ka gidwa timo yino gitima tima kendgi mm. eh, go iparo ni makosa mane manyalo betie kolendi kaka madi wacho ni kolande ni kowuok nyaka kata owuok kiambu oti gi kiambu wacho ni kiambu president uh, migosi Uhuru Muigai Kenyatta oyudo aluf mia achiel Raila Amolo Odinga oyudo aluf apar Mano ero en mana figures ma ka onge wach moro amora madhi wuoke to kaka en no e kaka be idhi chak ineno malo ka makosa nitiere kanyo. Um, aparo ni higa elufu ariyo gapar gadek ne an achiel kuom jok mang'iyo kaka uh, ji go ombulu to gi duoko manowuok to naneno ka kane osetiek go ombulu kanyo to nikwanyo nikwal niku- nikwano ombulu mogo Mogo. tinyisi ni ng'at ma kama oyudo ma na yes iwinjo ka Mm.
koro aparo ni mano gima osebedo ka timore gima temo timore sani en ni olande koro ma ng'ere iwinjo Yes. to ok anyal neno gima kelo luoro gima an aneno niya kiparo ni olose okete kacha wadhi bedo gi system madhi keto ni kaka no ol- o- olandgi e each and every polling station e kaka idhi duogi lando gi Nairobi card iwinjo gino eh? to ere assurity kata ere adier mwan godo ni kaka nolande kucho chande e kaka oduogo idhi ilande koni nikech gima temo timore kanyo en niya ibro wacho ni olande e polling station a ni oyud ng'ane ah, oyudo kura elfu achiel ma kama oyudo kura mia abich to ineno ni ka ang' oduogo koni to lande kamano to ok ine ka inyalo kel wach kata ni ji nyalo lokore ni wan ok walande kamano ere gik ma idwa ket kata policies midwa ket kuonde gi endi and what time do we have mondo mi waket policies gi endi ng'e ni watiyo gi body machielo ma is independent ma en onge gima omakore godo ma mondo mi wang'e niya gigi idhi bed godo kamano ma kochopo koni to onge ywaruok ma biro bedo ywaruok no e gima ok wadwar nikech ng'a oseng'iyo gi ywak en kata inyise mana gima nyalo miyo nyier to pod obiro mana ywak koro wadwa ni wablok niya ywak ma ji ywak ma ji ong'iyo godo pile ka pile chande eh? kik obed ni koro o- omede iwinji chalo nyathi mane ywak to chako nduni koro imedo ywagno an aneno ka kanyo kaka ne osekete to the same same body ma en uh, IBC mar yiero nosewacho ni gin gibro lande from Nairobi mar Kenya an ok ane to gima- doho nowacho nang'o iwacho kaka ibc nowacho doho nowacho nang'o Doho nowacho ni onge gima rach onge gima rach kata olande polling station kare tabu wuok kanye ang'o miparo ni kolande kucho to pogruok biro bet to ka ok olande ni en aena gima oling godo to koro onge pogruok mabiro bet ni kowuok e polling station eri to ok onyal lokore mana onge gima ne ling kaka nyisi an mantie westlands kae to nilando koro m- jokenya mago ombulu jakenya mago ombulu ema ok ong'eyo ni gigi ilando gande to jok madonga kacha bang' kosekwan ombulu gino nyaka land gande ni ngama kama oyudo kamae gima timore gande ni ok ikawo kata rekod iwinjo nikech kolokore to ang'o miyo returning officers mwan go ok wach ni eh kata ma observers mantiere party observers eh, dak giwach ni eh wan to kan wawacho prang'wen gabiriyo kochopo nairobi to kete pradek gabiriyo kinde gi nendo Well- to aparo niya ibc bende dhi set huh? kargi gidhi keto kargi ma kaka ombulu bro donjo e kaka ibro keto koro ere shida ere tiende mondo mi ichak iket kamano ing'eni system aparo ni ochando wiye ni Yeah. en onego nyise kaka ni en okia gimomiyo IBC dwaro ni mondo kik land gigo chien kucho To mondo ratiro gi uyanga obed e gini, kamoro amora mokwanie kurano Yes. nyaka lande ni en adi. O Kik obed gima ng'ato achiel emong'eyo Yes. ma ka ang' obiro En kato emoting'e. loko Ah. to e kinde En gi emo- Nyasache. en emoting'e en emong'eyo E, to bende adwa ni mondo anyisi ni kidwa ng'e ni kihondko kibaji osego sirikandni Yeah. ne ging'eyo ni kalonzo dhi ringo To kaka Alonso nobedo bang' koseyiere ni en e jalup ker mar higa manyien to pod obet kanyo jogi mirima nomako ma koro imanya manya gima nie nyinge sani koro gisieko ni Kalonzo Foundation ni, ni, ni pesa oba olale pesa dilale Kalonzo Foundation malomo manolale en yes koso dilal malo Eurobond ok nyalre koso dilal mane olo osiptal ka ma container ma an ang'iewo ka siling alfu mia achiel gi giusonwa alfu milion apar omiyo wayiere ayieya ni jogi ne kwalo ne gin e gima kisungu luongo ni gravy train koro gineno ka gravy train gini nasa osemake dwa loke ataro koro loke ataro ni emokelo mirima gi te Koro imanyo yo moro midwa timgo gimoro amora ma digeng' ne NASA gi ok gikaw loch. Uh, eh, Ngoye yiere gi mwalimu ni nudwaro kabisa ni mondo mi NASA okethre kata owuore obed gi fallout notem mondo Kalonzo wuogi kata principles moko wuogi to uyudo ka koro gin kanyakla koro wach ni ogou gi kioniko bende adieri mar wach ni nitie. Kioniko ok ogowago. Hmm. Uh, to kaka ing'eyo ni kidonjo gande mpira hmm. to iwinjo ka jatugo moro mane bet otegno ohinyore. Hmm. Mm. To un kaka jok mane dhi tugo kodgi, nyaka iwach ni ah, wamor nikech ng'ando omiyowa shida motegno chande, kata ng'at ma dochach lenjwa chande, mm. otimore nade? Ohinyore. Mm. Koro mano to itu de obedo kata maber kata ne gin mm. diwinj ni Ruto dhi ku to Uhuru dhi koni. Mm. Do gimor sana nikech mano koro ne dhi bedo kumoro manyap. Degi mo. Ah. Degi mo. Mwalimu mbe ulamo ne mondo ulamo ne mondo kweth chebo opogre. Ne gipogore to gin ji ariyo kende. Gipogore gi kanyo. Ok wan ji ariyo.
Wan ji ariyo mm. Mm, par ndalo Musa. Mm-hmm. Musa kane nitiere to ne en gi joge, ne en gi mm. Joshua. Joshua ema ne konye control jogi to e ng'eye kanyo be ne nitie jok mamoko jogi ok bi kelni ahinya to mondo mi nega ka yien otegno bogol maembe bidhi ba maembeno gi kidi fulo niya nitiere gik ma konyo yienno mondo mi obed motegno koro wan ji ariyo moket kacha nikech en ker kod jalup ker to e ng'e ker gi jalup kerno nitiere jok matimo gik mopogore opogore mondo mi wane ni wachak wayudo lojni e kidieny mar adi mar ariyo nwawuok motegno kaka jonyanza Yes. ni neno ka ker obiro nobiro e gima wacho ni official duty eh, mar eh, music festival lakini ni neno kaka orwake Ah, ng'at mong'eyo siasa nyalo nyisi ni seche moko norwake nikech jomoko pok onene koro ji dhi nene jomoko be odhi winjo gima timore koro mae gima mbe adwa wacho ok ofulo ni ka in gi jok mang'eny mabiro kumoro amora ma udhi uchokorue to ni jogi bro bedo ombulu Gima nyalo bedo motegno sana ka ahinya en ni jok museketo pinygi bi iseketo bi iwuoyo kodgi en ang'owa midhi nyisogi mabiro miyo gigoni ombulu koro itemo wacho ni ineno ka nasa onge gima ginya nyiso oganda mondo mi ogone gi ombulu ok awacho kamano Eh, riwruok wacho ni ka Awacho- gibiro to iwacho ni ka crowds biro mang'eny Eh. to mano ok onyiso ni en ombulu mae gima osebedo ka timore nikech eh, Ah, mwalimu jatugo gini- yie koda.
ging'iyo crowd Eh, japuonj biro jiwo Ana ng'eyo kuong apenji mwalimu gine ng'iyo crowd. ging'iyo crowd Mane ombolo gi. mano e gima osebedo ka timore Mwalimu. to de ok ging'i crowd we we awe nyisi de ok Yeah. ging'i crowd iwinjo ka otemo wacho ni wan wan gi jowa ariyo gin gin gi jogi adi Abich. koro mafulo ni sigingi margi otegno moingo maro to be ing'eyo ni nitiere seche minyalo bedo gi sigingi ariyo gi endi to ot momako duong' moingo sigingi abich to mondo mi sigingi abich gi obed motegno to nyaka inyisgi gima lombogi iwinjo gima lombogi nikech iwinjo kane gintiere kod eh, buche mopogore opogore ma mondo mi gikel mondo mi gikel nyaka jayiero aparo ni chien kucho ah, jowa mag eh, media nogolo gande kaka ne nasa dwaro mondo mi oketh joggi mopogore opogore kane gilande uru pak nyocha No, ok en gima nyien iwinjo koro wan gima nosebedo ka gowa kibaji ni sama ne gi no- nosegol mane waparo noendo to ochako okel makare mane waparo noendo en ang'owa mosebedo ka en ang'owa midwaro nonni to emomiyo iwinjo ka ker wabiro to wacho nang'o ni gima giketono ang'o miyo miyo tije ma onge constitution maflo ni dhi kawogi kidienje Wan ok watamore ni ok nyal los uh, chikewagi mane waseketo gi andi. Gima waneno niya, be wan gi thuolo mar loso chikegi? To ka wan gi thuolo mar loso chikegi, en, ere kaka gidhi tiyo ne jopiny? Koro ng'i ane kanyo. To wan, wan ing'e ni wan jok moko mosebedo kadhi, kadhi mbele. Iwacho ni wagore ang'o ang'owa. Cases adi ma gisetere e court gin kaka jok ma pingo sirkal ma oduogo pesa. Iwinjo? Mando mi wane ni kanyo mwatimo kamae to ne pesa chande noduogo. Mwalimu, ing'e ni Ah.
Jubilee en sirikal matiyo sirikal mantie kawuono Yeah. mariembo kot to riembo migepe te Jubilee emoyiero. Jubilee nyalo teri odhi matek kata nyalo dhi odhi mos kata nyalo badhore ma ok giyal gik mowinjore oyal. Ok gin independent. Ok gin independent.
Mano to onge ga e sirkal moro amora e piny mangima. Ngoe IBC Ng'ama lero nitie- mwalimu mwalimu IBC be ok independent. Ng'ama nitie Atemo winjo.
ng'ama nitie ema thum wero. IBC ok independent. Ing'e ni sirkal matiyo en ema onyalo manipulate gimoro amora ma yier joma dwaro. Gin ema gikonvin gik moko, gin ema giting'o fuku mar pesa mitimo ugi gite, gin ema gialokate nyaka pesa. Ing'e ni kata IBC ni bong'eyo ni sirkal matiyo kawuono nyalo tamogi e pesa ma kata yiero nok digitim malong'o kaka digiher timo. To kendo sirkalno nyalo medo joma ni kanyo allowances madongo dongo makoro chalo mana to Jubilee temo weche te. Ing'e ni Awinjo kowacho ni gima otimoreno en gima ne Jubilee nong'eyo ni dhi timore. Ne ging'eyo ni dhi timore. Gima ang'eyo ni ne ok ging'eyo ni Kalonzo dhi dong' kobet. Ah, ne Ng'eto ne ging'eyo ging'eyo ni ni- Raila madhi bedo Pre- flag flag bearer. bearer. To gima ne ging'eyo ni Kalonzo dhi ringo. To be ne ok ging'eyo ni Ruto Isaac be dhi biro ka. Ing'eyo ni joma ne Jubilee oyombo higa aluf ariyo gi apar gadek Yeah. ne onge Mudavadi to ne onge Isaac Ruto. Koro jogi nitie ka. To ing'e ni jopiny go kura kaluwore gi geno. Geno koro medore. Mm. Koro nyaka joma ne ncha ni oko koro ng'e ni NASA koro duong'. Mm. Kendo ng'e ni NASA koro dhi kawo loch. Giduto gidhi go kura ka. Mae mokelo kibaji kihondko mm. mineno donjo kuom sirikal matiyo kawuono mm. nyaka nja gino timre jogi pinido pok otero mm. gisiko wani o oh, gini dhi kawo pesa mang'eny loko mm. chike o oh, gikelo gima onge oh. eh, katiba to ka NASA okelo gima onge katiba miwuondogo mana ji. Gito omako gi ang'o? Ok gitim atima margi maber ma ok wuonde ji cha. Mondo wane kaka ji biro mo mbele. Erokamano Koso ahinya. gipani Mwalimu- gi riek maloyo joma nitie. Mwalimu wacho ni un e gima jawuondou samoro ni kudhi e romo to krauru bedo go maduong'. Ubedo gi dhano magala moro. Koro maendi wuondou ni uyombo ombulu, kudhi ombulu to ubwok. Uyombo ni udhi uyombo ombulu, Godhiambo luto buok.
Macha nyiso ilo. Ne giluongo ni ilo. Eh, jogwa ka oil ni gini to koro wang'ni margi. Crowd maduong' no nyiso ni jowa ma il ng'eny. Yes. To joma oil gi ema gwetho ji to biro go kura. Nitiere gima iluongo ni perception. Yes. wase create perception ni wan em wang'eny to kendo wang'eny adier kato nitie gimoro miluongo kisungu ni radicalization miketo gimoro e wi ji ma koro chieng' go kura kata ng'ama nindo onge Ineno ne nitie ng'at moro ne Donald Trump ne kedo gi Mrs. Bill Clinton. To Mrs. Clinton joge ne ng'eny. To Trump joge ne radicalized. Jo Trump gi nomi ilo moro e dendgi kanyo Yeah. ma onge ng'ama nonindo chieng' go kura. Omiyo kata ne gitin, kuchgi matin go ne gigo te. Joka Clinton no kata ne ging'eny, moko nonindo ma joka Trump noyombogi e gikone. koro wan be jowagi wapidho ilo kuomgi mondo gibi giwuogo koganda koganda ng'ato gi ng'ato mondo gigo kura mondo walok dhoch mondo wagole kenya wang'ni obede maonge ufisadi kenya be wang'ni obede maonge ni ipenji ni nyingi chakore gang'o eka yieri ing'e ni chieng' moro nawinjo ka kidero wacho e pap kacha ka ni launch uh, nasa manyien to koni wan nasa wa mwaloso ni nying moro amora ibiro yude tich kata nyingi chakore gi a b c d nyaka z in e inasa mar joka ka to idwaro mana nying ariyo kende midware koro omiyo wan marwa ni wakete ji te kendo ineno kaka opogne principal ka ang'e ni pok ineno details kacha ng'ato ng'ato mi ministries moko ariyo adek mage en be modhiro neno jomokete Modhi miyo ogandagi. odhi miyo ogandagi omiyo wapogo kenya ma king'iyo tikoni ma kenya dier to ma ma kiyudo sirikal ma kata imanye nying jaluo to kiyudi kata imanye nying muluya to kiyudi mano ok sirikal mano sirikand mibadhi gandhoga Awinjo awinjo ka mwalimu wacho kae ni gidhi loso sirikal maonge mibadhi. To gima timore ni jok ma giketo ma vinara mag NASA gi Magi jok mosetiyo ne sirkal. Nyisa chieng' moro achiel ma jogi kane tiyo kata e sirkal to sirkal ne onge mibadhi. To inyalo wacho ni ne nitie mibadhi nikech gin kata lemo mane omigi ka ne ok ginyal keto gik moko mondo mi otimre nade? Otimre. Ne ok ginyal effect. Iwinjo gino? Koro an kanyo to ok ayie ni kata ka giyombo mabe ok ane ka giyombo nikech wan be sama ineno waling' muwacho ni wapap ni ok wanind noendo wan be wang'iyo mana kaka wadwa nagou mondo mi uchak urodhru piny to agombo matek Mm. mondo mi kik awinj ka kiongozi museketo kacha kaka flag bearer u moluor Raila Amolo wach ni jogi to dhi kwalo nikech uh, mae be gima nego jo piny iwinjo kaka owacho noendo ni sani gitemo mondo mi giket ji obed moil to aparo ni kata in kidwa ringo to oduogo nyisi ni kawuono to chalo ni uh, chal mar kor lwasi rach ok inyal ringo to miseikore ni idwa ringo ang' niwen wejno ang' to ang' ne chunyi tho. Koro mano be gima timore ni wan jok ma go ombulu kande gibedoga ka imiyogi ilo to chako chopo kuma ilo gi chande dok e chien. Wan be ok ni wan be kiseng'iyo kata ma rallies mwatimo ji dong' pong'o wan be mafulo ni wan be wadwaro ni waket jowa ma wan godo go ma giwacho ni tin go mondo mi obed gi ilo motegno to ne sani waduogo bwadonjo nyaka Nyanza ing'eyo ni sani wadhi chungo ji adiwa Nyanza ma be dhi menyore kanyo nyiswa wadhi chungo kochakore governors senators kidienje duto te mag un gi gavana madhi Wambulu.
chung' gi jubilee nyanza wan kod wan gi madhi chung' uh, kisumu iluongo ni atieno tieno Eh, odhi wan- chung' gi jubilee ochung' gi jubilee wantiere gi senator machung' homa bay to moko ok anyal luongo nyingi wan gi uh, jo uh, jood bura mopogore opogore kastiel to gi jok ma omako mcos to magi gin jok mobiro nikech gima timore an abro wuoyo nyanza sana Yes. to wadwaro bende ni wamedi nikech ing'e ni kacha koro e, e kuma jatelo mo omako nasa wuoke wadwaro ni wambe wadhi mondo wanyise jowa gima opogore ma ok gisebedo ka giwinjo to mondo mi gine ni to gima ok gibedo ka giwinjo ni be en gimoro ma temo jiwogi be en gimoro ma temo nyisogi ni ka ma gi ma otim to gibiro chopo kuma chal kamae. To be onyalo miyowa kidienje mag jotelo ma opogore man gi paro ma opogore, jotelo ma oyie mar tiyo gi sirikal mantiere kanyo. Ing'e ni nitie yie tiyo gi sirikal man kanyo to nitiere yie mar sirikal matiyo mondo mi oti gi jotelo kanyo.
Koro mago e gik ma dwarore mondo ong'e. Mago e gik mondo.
Ing'eyo ni jomuwacho ni ochungo Nyanza go. Yes. to gimukwa ne onge gin agina jochiemo mobiro ni mondo olange gimoro nikech eh, ndalo moro chine mondike dala ne ok ogone kura to ndalo moro be nwadhi e election moro to polling center moro noyude zero votes koro penjori ni to agent namane ni ka ariyo ka mm. gito kare gigochone ng'ato kata magu gineno jo mochung' nochung' e, e, e gavana go yudo ka nyaka en mochung' no ok obi gone kuche Olivo. onyago kuche mar gavana to mar president to koro biro gone raila Wang'ni ok- Olivo.
Olivo erokamano ahinya kuom wacho chalo kamano ngoyo iwinjo gi Olivo wacho. Awinjo. Ne unyalo pone nyaka jok mochung' gavana onyalo go mar gavana ne en owuon kochopi mar ker Olimu wacho ni Samoro nyalo konyo kamoro machielo. Mano wabiro neno ka oganda dhi yiero mar dwe mar aboro. Ngoye agoni erokamano duong' mokalo. E wadwani mondo openji gimomiyo idwani mondo oganda oyier sirikal mar Jubilee kendo mana weche adek ang'wen. Kata kamano wabiro chako yudo thuolo mondo mi wadonji e wachno ero. Kaw thuoloni eri mar goni erokamano achiel kachiel kuom biro odiochieng' ma kawuono e weche mar kuku mar wach kwarango weche mag siasa kech sani eri wang'eyo ni weche mag yiero ochopo bang' ka oganda ne osewuok e welo e kor gwenge mopogore opogore. Jafadho Mbaka kuku mar wach.